Thema ni heddiw ydy perthnasoedd iach, felly, da ni am wylio fideo fer unwaith eto. Fi 'di Miriam, dwi'n gantores, yn actores ac yn gyflwynydd a nes i gyflwyno rhaglen ar Ryw a Iechyd Rhyw ar S4C o'r enw 'Ar Led'. Be fyswn i'n deud sy'n bwysig mewn perthynas iach ydi bod cyfarthrebu da rhwng y ddau berson, bo chi'n deall eich gilydd, bo chi'n trafod pob dim a bo chi'n trystio'ch gilydd. A os na ti'n teimlo'n gyffyrddus neu ddim yn ddiogel efo rhywun, yna siarada 'fo rhywun ti'n ymddiried ynddyn nhw. Mae'n bwysig i gofio bod o ddim yn cŵl i roi pwysau ar rai i wneud pethau 'dyn nhw ddim isio wneud, na chwaith i godi cwilydd ar bobl ar yr hyn maen nhw wedi gwneud. Mae cydsyniad neu consent yn beth mawr hefyd, hynny yw bod ti'n gwybod yn union be ti'n cyntuno iddo fo. Mae'n golygu bod ti'n deud 'ie' i'r hyn ti isio gwneud ac yn teimlo'n gyffyrddus yn gwneud. Ond hefyd mae o'n meddwl bod ti'n gallu tynnu nôl a deud 'na' ar unrhyw adeg. Mae'n bwysig bod ti'n teimlo'n frwdfrydig am yr hyn wyt ti'n deud 'ie' iddo fo. Ac os ar unrhyw adeg mae rhywun yn deud 'na', yna mae rhaid i'r person arall barchu hynna. Mae hynna'n bwysig iawn. Mae 'na lot o sôn hefyd am secstio a rhannu delweddau noeth ac ati, felly mae o'n bwysig iawn bod chi'n ymddiried yn y person dach chi mewn perthynas efo nhw, yn enwedig yn yr oes sydd ohoni. Pan o'n i'n tyfu fyny, doedd 'na ddim mobile phones, dim Snapchat, dim Instagram, felly doedd y peryg yna ddim yna. Felly, mae o'n bwysig iawn bod chi'n ofalus efo'r pethe dych chi'n rhannu hefo pobl. Yn amlwg, mae o'n erbyn y gyfraith i rannu delwedde a fideos os nad ydi'r consent yna. A ti chwaith ddim eisio teimlo'n afiach neu difaru ar ôl anfon rhywbeth, yn enwedig os wyt ti am drio am swydd amlwg neu pwysig yn y dyfodol.
Be dych chi'n deimlo sydd yn creu perthynas iach ac hapus? I fi, mae perthynas iach yn gwreiddio cyfeillgarwch a ymddiriedaeth. mewn eich gilydd, a mae'r un i'n egwyddorion yn dilyn trwy i o perthynas gyda ffrindiau i perthynas gyda pobl falle fwy romantig, a felly mae'n bwysig bod chi'n teimlo'r cysur ac yn teimlo'n ddiogel wrth siarad a bod gyda'r person yna. Fi'n cytuno, fi'n meddwl bod e'n bwysig iawn teimlo'n ddiogel mewn perthynas, a dylsech chi ddim teimlo unrhyw bwysau i wneud unrhyw beth nad chi'n gyffyrddus efo fe, ac Mae'n bwysig iawn i gymryd eich amser os chi ddim yn barod i wneud rhywbeth, peidiwch â teimlo'r pwysau yma i wneud rhywbeth dych chi ddim yn gyfforddus â wneud. Be ydych chi'n feddwl dyle bobl ifanc feddwl amdano wrth ddechrau perthynas? Be ydych chi'n meddwl sydd yn bwysig? Fi'n meddwl bod e'n bwysig cofio yym yr oedran i gael rhyw yn ôl y gyfraith y wlad yw 16, felly yy mae'n anghyfreithlon cael rhyw cyn 16. Ond mae'n bwysig cofio hefyd, er bod y gyfraith yn gweud taw 16 yw'r oed cyfreithiol, dyw Hynny ddim yn golygu dyle unrhyw un deimlo pwysau bod rhaid wneud unrhyw beth pan maen nhw'n cyrraedd yr oedran yna. Yn aml iawn o fewn grwpiau ffrindiau, mae pobl yn trafod eu profiadau a falle hyd yn oed gor-ddweud y profiadau, a mae hwnna weithiau yn wneud i pobl feddwl bod rhaid i nhw wneud yr un peth. Dim ots be mae pobl eraill wedi wneud a phrofiadau nhw, mae'n bwysig iawn bod chi'n wneud y pethau chi eisiau wneud pan chi'n barod i wneud hwnna. A mae'n bwysig iawn, os mae rhywbeth yn digwydd mewn perthynas, bod y ddau berson yn cyd-synnu i hynny. Yn syml, mae cyd-syniad yn golygu bod y ddau unigolyn yn cytuno, ond mae'n bwysig iawn i ddeall yn union beth ydych chi'n cyd-synnu iddo fe hefyd. Ond hefyd, mae'n rhaid i ni cofio bod modd i chi newid eich meddwl unrhyw pryd, a os dych chi mewn perthynas gyda rhywun sy'n parchu chi, y person cywir, mi 'sen nhw'n parchu eich penderfyniad chi, hyd yn oed os dych chi'n newid be dych chi'n meddwl. Felly, ydych chi'n gwybod be 'di'r rheolau ynglŷn â secstio ac anfon lluniau noeth? Sut dach chi'n gallu cadw yn ddiogel ac yn saff? Wel, yn ôl cyfraith y wlad, mae hi'n anghyfreithlon i anfon neu dderbyn unrhyw luniau anweddus os ydych chi o dan 18, ac os ydych chi mewn perthynas lle mae un ohonoch chi'n 18 ac un ddim, mae hynny dal yn anghyfreithlon ac ni ddylai fe ddigwydd. Ac os ydych chi yn derbyn llun neu ddelwedd anweddus o dan yr oed yna, mae'n bwysig iawn i ddileu'r llun ond hefyd i drafod gyda rhywun, yym, oedolyn rydych chi'n ymddiried ynddi. Peidiwch â, wrth gwrs, anfon y llun yna ymlaen i unrhyw un. Mae'n pwysig cofio bod y lluniau yma am bodoli am byth a hyd yn oed ar apiau fel Snapchat dyw'r llun byth wir yn diflannu a gallen eu dilyn chi am weddill eich bywyd. Ond yn amlwg, yn y byd technolegol hyn mae yn digwydd a mae pobl yn gwneud camgymeriadau. Mae'n bwysig i ni cofio bod modd troi i athrawon, bod modd troi i rieni, mae ymddiried mewn rhywun yn hollbwysig er mwyn gallu dysgu.
Dyma be dwi'n meddwl sy'n bwysig mewn perthynas da. Trust. gonestrwydd, cyfathrebu da a charedigrwydd.